Mae project Archif Llenyddiaeth Cymru yn broject dwy flynedd yn y Llyfrgell Genedlaethol sydd yn edrych ar ddyfodol archifau llenyddol yn y cyd-destun digidol. Oedd nifer o bobl yn y llyfrgell wedi bod yn dechrau poeni falle wrth i dechnoleg newid a newidiadau cyflym technoleg bod 'na berygl gwirioneddol bod tystiolaeth am ein etifeddiaeth lenyddol ni yn gallu mynd ar goll wrth i lenorion ddefnyddio cyfrifiaduron a phen a papur a e-bost a'r we ac yn y blaen a wedyn bod angen codi ymwybyddiaeth falle ynglyn â phwysigrwydd diogelu'r deunydd yma. Mae'r project wedi'i rhannu mewn i dri rhan. Yn rhan gyntaf wneud ymchwil gyda nifer o'n llenorion cyfoes ni i weld sut oedden nhw'n gweithio, beth oedd yn cael ei greu, ac wedyn bod ni'n gallu defnyddio'r wybodaeth yma i feddwl beth fydd yn gallu dod i'r llyfrgell yn y dyfodol. Rhan arall bwysig o waith y project ydy codi ymwybyddiaeth ymysg llenorion ac yn wir hefyd ymysg y cyhoedd yn gyffredinol ynglŷn â chadwraeth ddigidol neu 'digital preservation', bod pobl yn meddwl falle am sut maen nhw'n cadw dogfennau digidol gwerthfawr sydd gyda nhw a sut maen nhw'n edrych ar eu holen nhw er mwyn gwneud siŵr bod nhw'n para i'r dyfodol. Mae'r sialens a'r her falle'n wahanol yn fan hyn yn hytrach na gyda deunyddiau papur. Os gallwn ni feddwl falle am archifau llenyddol, maen nhw'n aml yn cynnwys tystiolaeth ynglŷn â ffordd mae llenor yn gweithio, pa fath o ddrafftiau a newidiadau sydd wedi cael eu gwneud ar bapur. Maen nhw hefyd wrth gwrs hefyd yn cynnwys gohebiaeth rhwng nifer lenorion a'i gilydd, allwn ni feddwl am lythyrau Kate Roberts a Saunders Lewis efallai dros gyfnod o 60 o flynyddoedd. Sut falle mae gohebiaeth e-bost rhwng rhai o'n llenorion ni yn mynd i bara yn y yn y degawd ddiwetha ac yn para i'r dyfodol hefyd? Dyn ni'n eitha cyfarwydd gyda edrych ar ôl yy dogfennau papur, neu hyd yn oed yn hŷn, pethau fel llawysgrifen a llyfrgell, ond mae edrych ar ôl dogfennau digidol yn gofyn am sgiliau gwahanol a yym a adnoddau gwahanol hefyd. Mae, ar, ar un olwg, yn sicr mae cyfrifiadur wedi hwyluso bywydau nifer o awduron, a fel mae wedi hwyluso bywydau nifer ohono ni i gyd, falle. Um, mae gohebu yn rhywbeth sy'n gallu digwydd yn lot haws, uh, dros e-bost neu dros y we, ond bod e falle meddwl am ofalu neu dod ar ôl y deunydd yna'n fwy anodd. Un her falle sydd yn wahanol gyda um, ffeiliau digidol neu'r ne, rhwyddineb um, lliosogi copïau o ddeunydd y digidol ydy, ydy mae yna sialens wahanol, gallai fod sawl fersiwn o ffeil ddigidol yn bodoli ar draws sawl cyfrifiadur, arweinydd arall, ar go bach, gall y pethau yma fod ar wasgar mwy na fydde rhyw bentwr o lawysgrifen neu phapurau yn draddodiadol, a mae honna yn her yn wahanol falle. Mae hefyd yn neud y syniad o'r gwreiddiol neu ble mae'r gwreiddiol yn byw yn fwy problemus, dod o hyd i'r ffeil ddigidol wreiddiol yna falle. Ac hefyd wrth gwrs bod rhein yn gorfod eistedd ochr yn ochr gyda deunyddiau papur, mae awduron ni ar y cyfan dal hefyd i ddefnyddio papur yn ogystal. Allwch chi ddim cyrraedd pawb, felly mae codi ymwybyddiaeth yw'r ffordd dan ni'n mynd i sicrhau um, bod yn etifeddiaeth flynyddol ni ac ym mhob fath o gofnodion digidol yn cael eu cadw. Allwch chi ddim rhoi um, rheolau hearnaidd i bobl, ond allwch chi roi canllawiau, allwch chi roi awgrymiadau a chodi ymwybyddiaeth. Ac wrth gwrs yn raddol, bydd y math yma o feddwl am ddiogelu gwaith yn dod yn rhywbeth sydd yn gyffredin i ni gyd. Ond felly mae'r... ond mae'r syniad yma o gyd-weithio a cyd-weithio a gweithredu'n gynnar, cyd-weithio'n gynt, yn rhywbeth yn sicr sy'n gorfod digwydd gan bod dogfennau digidol falle'n llai diogel na dogfennau papur i'r hir dymor. Gallai hyd yn oed ddechrau gan rhywbeth mor syml â rhoi enw ystyrlon i ffeil neu ddogfen, boed hi'n deitl gerdd, cerdd neu teitl y bennod neu enw neu'r lleoliad y llun dych chi wedi gymryd, fel ei bod rhywun yn gallu gweld beth yw'r ddogfen heb orfod chwilota i weld beth yw dogfen un neu dogfen dau. Mae rhywbeth fel 'na yn wahanol i ddeunydd papur, allwch chi edrych ar lyfr nodiadau a gweld yn fras o ie dyma nodiadau ar gyfer y gyfrol hon, dydi floppy disk neu CD-ROM ddim yn dweud dim byd wrthoch chi tan dych chi'n gallu agor e. Felly os gallwch chi agor e, mae'n fanteisiol fod chi'n gallu gweld falle beth yw yym beth yw'r deunydd sydd yna. Yn ail falle, meddyliwch am gadw copïau diogel o ddeunyddiau pwysig ac o gadw copïau eraill mewn man arall. Falle petai chi'n cadw copi o'r go bach, neu'r CD, neu'r gyfrifiad- er, go caled allanol, bo chi ddim yn cadw hwn yn yr un man a'ch cyfrifiadur, cadwch e gydag eraill o'r teulu, neu yn y swyddfa, felly petai rhywbeth yn digwydd i'r swyddfa, neu bod y tŷ'n llosgi lawr, o leia bydd e gyda chi fan, gopi arall mewn man arall. Mae'r project yn rhedeg am ryw chwech mis, eto. A un o'r pethe 'dyn ni'n neud ar hyn o bryd, a braf cael sgwrs yma, ydi codi ymwybyddiaeth ymhellach. Yym, fues i llynedd, er enghraifft, yn y Steddfod yn cynnal sgwrs gyda Ifor ap Glyn. Bydda fi ymhellach ddiwedd y, ddiwedd y mis yn rhoi sgwrs yng nghynhadledd yr Academi. Mae'n gwefan ni wedi ei lawnsio y cyn Nadolig. Os gallu, allai... tynnu sylw at y cyfeiriad gwe, tynnu sylw at y cyfeiriad gwe um, fan hyn. Mae'r taflenni yma um, hefyd wedi cynhyrchu, mae rheini wedi gyrru allan. Dyn ni wedi bod yn cydweithio gyda'r Academi, wrth gwrs, fel y corff sydd yn cynrychioli awduron Cymru i ledeini'r neges yma uh, ym mis Gwyllynorion. Felly mae yna'n un rhan bwysig o'r gwaith. Hefyd wedyn mae yna bethau mwy technegol neu o fewn prosesau'r llyfrgell sydd yn dyn ni blaen hefyd o geisio cael derbyn dynyddiau digidol i fewn i lif gwaith y llyfrgell. A so wrth gwrs, Mae'r prosiect yma oblygiadau tu hwnt i archifau llenorion yn unig, um, archifau big gwleidyddion, neu wrth gwrs bydd llyfrgell hefyd yn derbyn deunyddiau digidol fel cyfnodolion a llyfrau hyd yn oed yn ddigidol yn y dyfodol.